Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, KFC, Majoka Spas, Aromi Divini, Valletta Glass, We Are Water, Positive Parenting Malta,

U il-mistieden li jmiss fuq kellimni illum għanna li Ray Attard. Hello Ray! Kif aħna? Jien alright, int? Hoħsi biex l-ewwel podcast jgħidha. Eh, mela, jiena vera onorata u fil-fatt meta it-tim hekk ħsibna ehm, fik Kieku ġie ismek, għattilhom isma' għax jiena ovvjament niġi niltaqa' mal-guests u hekk, u dejjem ikolli xi naqra informazzjoni minn hemm u minn hawn, speċjalment Emil hekk ikun jaf xi naqra affarijiet. Għattlu, Emil, x'nafu fuq Ray u hekk?
Ma tantx. Ma tantx, apparti ovvjament l-affarijiet li jafhom kulħadd li nafu fuq. Jiġifieri forsi llum insiru eh. nafuk naqra aħjar. Eh, il-ħajja privata tiegħi isni iva. nżomma privata jenu. Għalfejn, għazin eh, raġunijiet ma ovvi. Isom eħe, affarijiet tiegħi dawk tiegħi ma isek ma rrid il-ħadd mhux ma rrid il-ħadd ikun jaf bihom ta' ma isni mhux mhux ċismu għan-nies dawk xi ħaġa personali. Nam xaqsmu, l-ħajja soċjali tiegħi u hekk korraj. Ma personali iżni. Ah, forsi dak li kun jgħid la darba poġġejt wiċċek hemmhekk u eh. inna nafuk tina xi ħaġa eh, eh. żgħira dwarek tipo. Insomma tajk min jafni, insomma min jafni. Jafu kif jien minn fejn jien. Nħobb ngħid li mill-isla. Eħe. Jien mill-isla ma, kuħ jgħidu jien ma tidirx. Għalfej. Għax qabel. Mela mill-isla jidru. Eh, qabel, illum ma diġ, ta' qabel kien hemm naqra tabbu li minnu mm. il-kottonera minna ħat tal-port u mal-ħamalli għan. Taf li di għali li Ivan tal-Winter Mood. Eh, daka. Għax dak.
Fl-istess triq joq noqogħdu eh, għandil. Taf li għali li l-istess. Qabel meta konna żara ħna kienet isek mill-isla. Eh, se kien ġibdu. Eh. Illum għadix. Illum sirna kottanara speċi sar sot after issa. Għax għadu isu kif kien qabel għan iftjemu. Jien iftakar darba meta eh, it-tifla l-kbira tiegħi Vanessa kon għan daħħala skola privata ġifieri tas-sorijiet kienet. Mm. Meta raw l-indirizz li mill-isla isom inġibdu lura. U għedt, Issa fl-eżamijiet kienet tajba ħafna, imma qishom xorta nġibdu l-lura. Kien hemm naqra mill-list. Hemm dik it-tip ta' isma' da mill-list la dawk ikunu.
Mm. Imma issa ma diex insomma. Meta kont żgħir, Rej, kont differenti x'kienu l-aspirazzjonijiet tiegħek? Kif kienet il-familja tiegħek? Ek, bil-mammi, eh. bil-daddy, hutek. Eh, eh, konna erba, aħna erba, tlet subinu tifla erba, erba ħwa. Ommi mietet imma ta' 46. Zajra.
U jien il-kbir. Kontu għedin tistennew, ġifiri li ħadħallikom. Konna jenu missieri nafu, għax xuti kienu iżar. Iġifiri inti kemm hemm żmien bejnek u bejn. Ara, jiena jiena l-kbir u ta' warajja għandu ħames snin iżgħar minni, mbagħad tliet snin iżgħar minni u oħti 15-il sen iżgħar minni. Kemm kellha żmien oħtok? Ġifieri jiġifieri? oħti kellha seven.
Meta mietet il-mami. U l-mami kienet marida? Kienet ilha marida minn kważi minn meta twildet hi. Meta twildet iż-żgħira u ġewlin. Kellha barxa fl-istonk u mbagħad bdiet tisserja l-ħaġa kienet tibża' mill-isptar ommi ma ridet qatt tmur l-isptar u spiċċa kellha cancer insomma u ġifieri komplikazzjonijiet kbar u damet seba' seba' snin. Għax ikun ħa ngħidlek għamilt seba' snin inti tara l-mamiek għax inti kont tal-età li tagħraf. U missieri qisu miegħi seta' jaqsam għax l-oħrajn kienu għadhom 13 kellhom għadhom żgħar. U kont għadek żgħir int ukoll u. Żgur.
Għax jekk għamlet seba' snin u inti mietet meta kellek 21, kont għadek teenager. U jien kelli 15 meta twildet oħti, ġifieri eh, minn hemm bdiet isa. Hmm. Għax kif ġiet id-dar niftakar eh, bdiet ittella d-dem u reġa' ħadu għall-isptar u komplikazzjonijiet. Kif eh, għextom inti dak il-fatt li inti kellek iġġor ir-responsabilità li taf u sek taħbi? Missieri kien wieħed minn dawk li jinkwietaw, baqa' hekk dejjem hu, ġifieri dejjem m'għadux biċċa ġratin neheti fuq wiċċu hekk. Isni anki llum, meta kbirna, mhux illum, għax issa missieri mejjet ukoll, jekk hemm problema fil-familja lili jgħidu, ma kinux jgħidu l-missieri, naħbuha minn missieri, għax missieri jibgħathom bi kbar u, you know. Ara qisni Il-dan jien, mhux missier ħuti ta' imma isni meta jkun hemm xi ħaġa jien għax intopp Ray. Għax jiena isni nieħodhom l-affarijiet nieħodhom easy. Tagħti din l-enerġija li inti hekk tista' tafda fik, tista' tgħin. Jien speċi ta'
trankwill ħa ngħidu hekk kalm, pożittiv u dejjem nipprova l-affarijiet nikkalmuhom u le issa ejja nsibu mod kif nagħmlu taf kif. Jiġifieri dejjem hekk kienet il-ħaġa. Hemm meta mietet ommi oħti kellha seven kif għedtlek. Jiena kont għadni kif niżżewweġ. Għax iżżewweġt rid nilħaq l-ommi biex eh, tkun fit-tix tiegħi. Vera?
Ukoll u għajmin kienet parti mill-fatt li għaġġilna naqra. U oħti mbagħad issa trabbi. Irnexxiela tiġi l-mami.
Iva, iva, iva. Irnexxiela. Għax mbagħad mietet ftit wara. Tix kien f'September, mietet f'February. Irnexxielna. U oħti speċi trabbit miegħi. Żgħira, sa miegħi missieri kien imur ix-xogħol. U kellna t-tija, aħna oħt il-mami, t-tija Ġiża, sellmilha jekk qed tismagħna, għadha ħajja, e, li hija superjuna tal-musew, niftehmu kienet xebba ġifieri u oħti kienet tkun magħha Miegħi u ma' missieri, skont meta, bżonn irqadtu. Għax għandi tendenza għal nifel. Allora trabbit hekk, ara iżda meta kibret ġiet qisha bejt tifla oħti. Fimt oħti. Imbagħad kelli żewġt ibniet jien, Vanessa, u Kimberly. Li għandek bokka bijom? Li għandi bokka kbira bijom. Tlet snin għan bejniet, għan ġisom trabbew fl-imkien. Eħe, tfal jien isni eh, kif warra b'kollox. Anki meta kien ikun hemm Parents Day jew Prize Day jew hekk. U kont għadek żgħir inti wkoll eh, meta eh, kellek it-tfal. 24 u 27.
Meta kellek 24 kellna Vanessa. U kemm għandek żmien issa?

Ok.
Ġifiri meta kelli isni 30, 31 bdejt palk hmm. bis-serjetà. U l-għaran kienu kolli żgħar. Ah. Allura jena kont ngħid aħjar ah, għannaqqas ta' mhux ngħidulhom biex ma nħossniex hekk. Kbir ħdejhom. Allura baqgħet hekk. Ah. U t-tfal nġelhom inħaqsu wkoll. Għax se jikbru daw. Għax inkella jikbru. Għarru kaza, sa' 36, sa' tala int nejdala.

Eħe. Għad iżgħar minni, u ovvju taħdem fil-prodotti ta' sbuħija u hekk. Allura eħe, għamilt minn dak kull- u jiena traskurat ħafna f'dan l-affarijiet. Eħe, toħt tagħmel creams.
Ma nagħmilx imma jgħid il-ġerni, nagħmel, Eħe. nagħmel, nagħmel. U mbagħad Eħe. għamilt minn dak tgħidli. eh, all right, għamilna. U tagħmilli fil-komodina u fej eh, fil fej is-sink, ġifieri kullum kien ikolli m'għandi skuża. Ġifieri mhux jaħrab lek u Le, tul. U għamilt, għaxi hi għandha il-rutin tagħha. Mhux hekk. Ġifieri tagħmel l-affarijiet dejjem u jiena isni u hija sa malada. It-tfal, it-tfal. It-tfal, eh, it-tfal trabbew kif qed lek jiena kont minn production għal production għaddej, ġifiri meta kitfar kienu għadet jitfarfru, allora dejjem ma konx narhom, allora dejjem nġorhom miegħi nipprova. Ġifieri, ftakar meta konna nagħmlu l-One Star Hotel, isa l-ewwel production kbira li kont fiha jien. Konna nibdew film inqisu mill-ħamsa u nofs għamlu sal-11. Eh, Mur id-dar insibhom reqdin. Allora kont inġorrom miegħi. Tnej jiġi jagħmlu l-homework hemm u hemm kien hemm is-sodot jiġifieri jorqdu kollox mhm. fis-set ta' One Star. U Vanessa l-kbira kienet dik tip li teħles il-homework kollox. Zajra kim kienet dem, issa taf kif, issa namlu. Għamel homework kim, eħe, għandi laċ, għandi l-ġuħ. Eh. U għallafes. Eh, u għallafes.
Zibnix il-ktif. Eh, dejjem, issa tkarkar. Tasal xorta ta' ġifiri għax għalla jbirek il-lum. Waslet, engineer, eh, slash eh, electrician, terġa ġifiri. Wow.
Waslet ġifiri xorta. Kuħat għandu il-ways tijaw. Vera. Imma Vanessa kienet tkun eh, teħles il-ħomik biex mbatt toqgħod tiġi miegħi hemmhekk filming kienet iżżomm il-continuity dak iż-żmien kellna logging. Konna għadna bil-bita li kien kollok minn numri 0, 0, 2, u kien qed iżomm il-konti. U dejjem interessat ruħek. U issa hi video editor. Fil-fatt.
Video editor, virila, eh, u tagħmel ħafna xogħol għalina wkoll għal dajen, għal ħanut u filmings u editings u. Ġifieri, u l-oħra żgħir engineer. Fil-fatt inti tħobb tajt li tnejn ħadu parti eh, minnek. Eh, eh, hekk inħobb ngħid jien, ġifieri kemm vera ma nafx għax jiena s-sena tiegħi engineering. Mhm. Barra television kont qabel għax issa m'għadix. Mhm. Ġifieri kelli workshop kont naħdem ma' kumpanija il-Proza nissalqet ġifieri. Mhm. Għamil 25 sena naħdem Proza, kelli l-workshop hemmhekk kont nirranġa l-magni u nipprova nimprovja insomma dejjem fuq engineering kont jien. Missieri kien hekk, ta' missieri kien jagħmel kollox, isna taf kif trabbejna hekk aħna. Isek minn missierek għalik. U inti issa. Issa, ma per eżempju t-tfal ukoll, ġifieri eh, Kim tagħmel kollox ukoll. Vanessa iktar isa eh, lady like, mhux għax l-oħra li ta' eh. għax l-oħra Ukoll hekk, imma tinqala' tagħmel l-injam, electrician hi jiġifieri tagħmel id-dawl. Taħdem għaliha ta, mhux għan-nies jiġifieri, għad-dar jiġifieri. Tagħmel kollox. Vanessa mbagħad tagħmel editing u hekk u Vanessa għandha time management tal-blieh tajjeb jiġifieri. Tlaħaq ma' kollox. Jiġifieri waħda tkarkar naqra. Imma l-oħra. Baqa tkarkar ġifiri. Imma le, issa ħafna ħjar, imma issa fimni fid-dinja ġit fid-dinja tal-kbar, u taf kif? U inti Le, nannu sa- wkoll. Nannu, mela, Vanessa għandha tifel Antoine, in-ninu ngħidlu jien. Ah, issa Għandu 13, 13. ġifieri kbir. Kif kienet id-differenza jekk meta sirt nannu? Eh, Kienet issa naqrek, taf kif issa unreal naqra, imma sabiħa ħafna. Eh, għax, eh, taf kif isek it-tifla kella tifel, xi ħaġa sabiħa ħafna. Lissa dal-aħħar żmien qattaw flimkien ukoll jiġi miegħi l-workshop u naħdmu kolli bżonn xi ħaġa li niġi nannu iwa. U jiġi eħe, u ntih jaħdem jien u jaqta u jisammar u hekk biex isek naddija is-sena. Eh, Umbat hemm it-tifel ta' Dajen li. Tifel ta' Dajen li ġi isu t-tifel tiegħi wkoll issa tris. Eh, eh, tris perit, ġifieri. Ma kenniex problema ta' edukazzjoni, aħna kollha isom bravi tfal. Eħe wkoll hija fil-fatt imitti dej ħafna. Speċi ta' u biex kellu l-post, tara l-post, tara mmorru l-post tiegħu u taf kif, nagħmlu hekk, nagħmlu hekk, allura. Qisek ħajtek kollha inti hekk orrajt ta' 21, imma qisi qed nara li qisu dejjem kont Meta mietet il-mama, jisek sirt il-papa ta' ħutek. Tlet snin wara kellek żewġ titfal tiegħek. Mbagħad iltqajt ma' Dajan kellha tifel iso kif jitfarfru tiegħek hemm it-tifel l-ieħor. U jissu kif tfarfar dak, issa sirt nannu, u sa tfarfar. Ġifieri hekk isek dejjem. Kellek din il-father figure. Iva, ta' meta kont zaħir zazuħ, ma ġifiri ma nħosni, mux ma gawdejx, ta' għax gawdejt l-istil tijaj. Bis meta nkun ma nis ta' tamparna, ta' nkun ma tal-klassi bdi jitkelmu qabel konna mmorru hemm u jsemmu daw il-clubs. Jien għalija. Xejn. Baħ, m'għandix idea x'kienu daw jiena qatt ma mort. Qatt ma kelli żmien immur. Dan night clubs u kienu morru discos u kienu morru with a line dak iż-żmien u paċi fil da. Jien għalija naf jibdew jsemmu Stones u hekk. Fejn huma?
Kont immur jien.
M'għandix idea, eżatt, eżatt, jibdew jsemmu taf kif tal-ħafna clubs ta' qabel. U sticks u. U sticks,
buq. Xej, zero, qatt ma mort jien. Qatt eh, taħseb hekk u tajt li. Eh, imma fimni. Eħe, imma llum il-ġurnata it-tfal isom kbar. Ġifieri kum ma bdejtx kmieni ma lħaqthomx daqshekk. U mm. għawdejthom ħafna iktar it-tfal. Sa saru isom mhux it-tfal. Ħbieb. Ħbieb għax nintaqgħu ħafna close, vera close.

Aħna bdejna l-intervista u għadna li inti persuna privata to a certain point. Fil-fatt, inti lanqas Facebook ma għandek. Hejtu 14 sena ilu. Jinsaqsejtek ma għalfejn.
Jina, Meta, meta beda Facebook ta' fif kulat, u jena bdejt nejt imma dan qed naħli l-ħin għaw jien, rrit noqgħod nara u tikklikja u tagħmel like il-dik u l-ieħor u da. Aw, sni, kont naħli ħafna ħin. U spiċċajt ukoll. Ekk ittella xi ħaġa isek tippretendi jkollok il-likes.
Mm. Inti, jekk eh, eh, ħaġa inti. ħaġa inti. Eh, tajja, daqshekk biss għamlu li likes. U t-tina fastidju l-ħaġa li irrid noqgħod isni mhux skjav tagħha ta' ma. Kellek naqra pressure. Eh, eh kont tħoss il-pressure. Eh, ma tgħidin eh tal-fej jien ħa noqgħod hekk biex noqgħod nistenna l-likes m'għandix dara dad mor tajjeb. U Isniet ta' ħin. Eh, Umbat inti tħoss li tittamel il-likes il-ħatti. Ma, mux hekk, trid nagħmel likes il-ħatti ħorġ dak għamilli dik għamiltlux. U ser, u tħalt di dilemma. U jiena nħobb nkun trankwill. Ġifieri l-argumenti nevithom jien dak it-tip. Ma nħobbx nargumenta hekk m'hemm bżonn. E, u neħħejtu kont. Battu neħħejtu għettu u gwadanjajt ħafna ħin iktar għalija. Ja, interessanti, interessanti ħafna għax relazzjoni li għandek inti ma' social media, speċi rajt jina ġili intella ritrattu Eh, najtara da mar tajjeb, da mar tajjeb, imma ma ntix nofs minuta kem ġast najtara, kem mar tajjeb da ritrattu daqsek. Ma interessanti kif. Jien naħseb li l-lum sirna, niddependu ħafna u isek batilla li xlajks irrit il-lajks, u ċertu ċertu nies jibdu jagħmlu affarijiet li għal-validation.
Biex jixxokjaw biex jiġbet il-likes. Mhm. U nibda ngħid imma għaliex di mhux naturali tagħmel hekk, taf kif jagħmlu ċertu affarijiet ngħid imma għalfejn qed jagħmlu hekk daw. Mhm. Għalfejn ġabu di, għalfejn biex tiġbed l-attenzjoni. Isajru bl-underwear. Jien naf, eh. Eh, imma isma' li d-dinja tinbidel taw għaw smajt jiena nibda nisma' bċuċċati, nibda ngħid Qed nixjieħ jien, jew ma nafx. Hemm xi ħadd joqgħod jisma' xi ħadd ieħor jiekol. Eh, xejdulhom dawk, le, le, żemmar.
Ġiet persuna taħdem magħna. Sejjer.
Sejjer ekku. U bdiet tgħid li din għalt li lejl għandi dan il-recording noqgħod niekol. Qed tara xi ġifieri noqgħod niekol jien. Għalt li għalt għax hawn min joħob jisma' xi ħadd jiekol. Qed meċla u hekk qed telgħin ġifieri. Għalt li eh. Jew tiftaħ xi pakkett jew. Eh, imma ma jistax nifhimha nibda ngħid isma' jiena qed naħseb moħħi mhux moħħa tieħor. It-tifel tiegħi jien dejjem qatta ħafna semmejta, he's ADHD. Jara videos, per eżempju, ta' fliċkun qed jaqa' u jinkiser. U jħares lejja u jgħidli, jew hekk affarijiet hekk, jgħidli mami, it's so satisfying. Qed tara, għax jien hekk qed ngħid naħseb moħħ, qed taħseb moħħ ħaddieħor, nibda ngħid

Me, minti bdejt fuq il-palk, meta kellek. Jien kelli, eħe, dak l-ilma, suq. Pero inti jisek ikolli najt eh, bċikka jisu mm. spiċċajt fuq il-palk.
Ija, ija, ija, għala, ta' kon nazar, eh, kon ikon nap il-futbol, nap il-water polo, Naf id-darts, ħafna sports minn ħaġa għal oħra naqdfu, Lisa kulħadd kulħadd kien hemm nies oħrajn ngħidu 60 80 żagħżugħ kulħadd jagħmel kollox huma. Pjaċir. Eh, eh, konniex ħafna minn hemm. Eh, eh konna dal-isports ta' barra ngħidu hekk, physically. U kelli ħbib tiegħi jiena kienu jagħmlu il-pageant tal-passjoni. L-Isla kellna konna nagħmlu dil pageant dejjem l-istess waħda. Kull sena ġifieri l-istess li titgħallem il-linji bl-ammen. Dawk kienu jmorru hemm. U jiena xi dwejjaq ġewwa. Taf kif magħluq. U kienu ma insomma kont immur, u mbagħad kienu tawni parti darba ta' suldat Ruman, ovvja, twil Ruman. Daqshekk.

Eh. U di dejjem tagħmilha konna mmorru hemm aħna iktar biex jien għall-anqas. Dakinhar tagħmel sewwa ta' l-play, ma jkun hemm ħafna tfajliet u dan, allora Mhux hekk, taf kif mhux hekk. pjaċir tmur hemm. Ma bat qalu li ħanamlu kummedja. U speċi hemm parti għalli kettura, enza. Mhux hekk qed noqgħod nistudja u u nitgħallem il-lines jien, għedtulhom le. U Xironija, jisfurzaw, u- jisfurzaw. Xironija. Għax da konna nkunu fl-imkien ħafna minnhom. L-aħwa Bonello, nsellmilhom mill-Isla qegħdin ħamest aħwa dawk kollha kollha involuti kienu jkunu. Sorry. U insomma biex ma jgergrux qed tewm hi, all right, għana mela. Kif u tawni del-parti ta' maġġur tal-pulizija għax twil, allora dejjem isek hemmhekk. Stereotyped.
Eh, eh, eh, kienet dejjem hekk jiġri. Imma dik kienet kummedja u kelli erba' battuti li meta bdejt nara n-nies jitqu jenu jieħdu pjaċir meta tlajt fuq il-palk. Il-palk u qed nagħmel daw. Batt inżid mill-ewwel battek. Għadlib ġifieri, mela, bdejt mela, inżid. Mela, bdejt tant tu pjaċir, daħħal. Bdejt narhom nies. pjaċir, qed tali, qed jagħmlu hekk jien. Eh. U bdejt inti jekk. Għadlib jiġi naturali nara fuq il-palk. U kif spiċċajna, ħadd pjaċir, jiġifieri daqshekk qedthom meta nagħmlu oħra. Daqshekk imbagħad isu eħħukjani li mbagħad tlaqt il-futbol, jiġifieri. Imma taħseb li ħanajdilek bl-Ingliż you are born a comedian u mhux you become a comedian. Għax inti kif qed tirrakkonta ġifieri tlajt fuq il-park għax aħna nafu li meta tkun comedian iċ-ċajta trid tajda. Ehem, it-timing. Hemm il-ħin, hemm it-ton, hemm il-ħarsa, li kważi kważi hija naturali. Eħe.
Ma naħsibx tista' tallima, għaliex ġili jkun hemm battuta li tibda tgħid imma għalfejn iddum, għalfejn jekk Dak is-split of a second li titlifa. Tittarmi, mhux tarmija, tarmija kważi, battuta titlaqa. Ma tix tistressja, ma tix tisfurza. Kulħadd għandu stil ta' komedi, Għax hawn minnu fizikel hawn minnu. Eh, ħadd għandu stil, jiena isni nagħti dik il-battuta mu wara hekk, pup, nitlaqilek ngħidha. Bla effort.
Bla effort.
Għax jekk tagħmilha l-effort, eh, ma tiġix tadda. Eżatt, tirrovina. Firri minn dak iż-żmien jien mbagħad isni tlaqt all out. Tissa park, sabiħ, oġobni. Is-sehem nistħi ħafna. Għadni naqra, ma qabel kont ħafna ħafna ħafna nistħi ġifieri u l-palk isu. Titla' fuq il-palk imma u tinbidel. Xi ħadd ieħor jien ma nistħix. Taf kif? Nisni mhux jien issa, nista' nagħmel li rrid fuq il-palk, inħoss nifri. Ara kien itani l-libertà qisu l-palk li nsir xi ħadd ieħor. Mbagħad kont nikteb u minn play għal play, imma għad kont laki jiena ħafna. Illi ehm, ridu kien hemm qed issir xi music l-Istitut Kattoliku dak iż-żmien u rridu xi eh, extras, mhux extras, kien speaking part żgħar. U kien hemm waħda taħdem magħna qed nagħmlu play flimkien, Ruth, insel mela, għalt l-isma, għalt inna għandhom bżon xie hekk tgħidu ftit lines. Oh, morna u l-Istitut Kattoku dak iż-żmien kien mis-sala tal-is laħna, tas-sede. U morna u eh, tawni parti kważi prinċipali li li kienu kienet għaliex eh, fil-parti prinċipali tal-ewwel att kien Karl Bonaci kienet jieħu sem. U t-tieni għad kien it-tifel tiegħu, allura bħabba t-tul. Għalhekk kont laki ħabba l-istess tul mela li li kastjawni. Il-lami.
It-tifel tiegħu 25 sena wara. U f'dil play kien hemm Lino Grek. Is-surlin. Illi jien mortem ma kellix stage rules, ma kellix taf kif, aħna l-isla konna, jesna namlu l-ridu, mux namlu l-ridu, ta' imma eżek

Imma mbagħad kellhom play oħra u u Lino speċi għajjat li qalli biex nieħu sem. U jien qed ara taf kif Lino Grek xi ħadd li għadni sallum inħobbu. U u dik kienet tkun midja dan il-parti u jien bdejt nitfaw nżid le u jwerżaq Lino. Min jafu jaf kemm kien strikt Lino ġifieri għaż iżidlu u. X'jekk tgħid u tibda tara hekk. Iberra għajneħ bil-ġemp. E, u kien iżomni hemm u naħdmu, u naħdmu jitlaq kulħadd u naħdmu jgħid li tiflaħittini iktar, inti flaħit. U jisni għamilt xi erba' ħames plays miegħu kontinwi, wara waħda wara waħda u dejjem jik daħħalni. Taf kif isu għaġinni.

Kemm hi sabiħa imma meta jkollok tiltaqa' ma' xi ħadd li vera jemmen fik u vera jirnexxielu joħroġ l-aħjar. U l-battuta tiegħu għadni nisma' għax jien ikun fil-ġenb tal-palk tibda sejjer hekk għat-timing, mexxi, mexxi. Mexxi, tħallihomx jitilfu l-attenzjoni n-nies, kien jgħid. U jsir idaħħalhielek hekk fis-sistema. U l-battuta armiha, armiha, armiha, tistrazzjah. Mbagħad tiġi tiegħek isa, daf kif toħloq il-way tiegħek. Oh. Sabiħ. Ma bat minn hemm morna eh, One Star Hotel, television, ġew waħda wara waħda sensila wara sensila bajt għaddej. Sakemm wasal, wasal. Salum klassi. Klassi. Klassi għalina.
U jien kont nippreżenta wkoll, ġifieri in between, nippreżenta programm nidderiġi u eh, niffilmja kamera. Ġifieri isni kollox niddeffes, nidefes għax nħobbu x-xogħol. U bat wasal klassi, klassi issa naħseb. Kemm ilu?
Għara ta' millili.
Xie 14 sena nassumi, jew 14-15 sena. mill-ewwel episodju ta' Klassi Għalina. Lallo.
Ġifieri ma qbajniex. Qabel qabel ma sirt nannu ġifieri. Ożgu.
Bdejt.
Ożgu.
Aha. Madniex dejjem ta' għax namlu season, per eżempju, nieqfu. Issa tamlu zomi ġifri u issa klassi għalina naħseb theater sar u movies. Eżatt, issa bħalissa naħdmu film. Ok.
Mission Possible. working titles issa għandna ma sibniex għax għandna ġer bismijiet qed nduru magħhom. Eh, Irridaw anke 14 sena jibqaw fil-klassi. Mela, mela.
Għara, jina bħal Richard Fallu, zgur.
Għax ma talmu xej. Xej ma talmu, ġiviri minn ixtajja bħala teacher. Eħe, għax dejjem, xew u ma flok jaħdmu Imorru jirreġistraw u jrid jiġu jridu jiġu għall-klassi. Eh. Bekk, ġifieri. Ħadd ma qed jaħdem minnhom. Fejn taħseb imma
vera ħadem dan il-formula tal-klassi għax vera jħobbuh il-Maltin. Eh? Iva, iva, iva.
U ilna ma nagħmlu ġodda u xorta fit-triq jien kuljum xi ħadd jgħidli kuljum. Mhm. Jien naħseb fih u fih għaxar karattri, għaxar mm. studenti. Naħseb xi mod n-nies jassoċjaw ruhom jew ma dak, jew ma liħor, jew joġbu dak. Ġifieri il-ġħad tolqot. Taf kif l-iskript tajjeb ukoll, l-atturi tajbin. Għax kif konnet ngħidu jekk ma jkollok skript tajjeb ma tasal imkien. Issa aħna għandna l-fakultà meta niktbu l-iskript li neqbgħu nbiddlu sal-aħħar. Għax ngħidu dil-battuta mhux eh, x'nagħmlu floka, taf kif neqbgħu nippruvaw nirfinaw kemm nistgħu. Ġifieri eh, anke meta nagħmlu play, hekk neqbgħu sal-aħħar nippruvaw taf kif tħossdi naqra mhux soda bħal oħrajn. Allora naħseb il-fatt li kulħadd jagħti kontribut tiegħu wkoll. li naħseb parti mis-suċċess, ma nafx imma eh, popolarissimu wara da snin kollha u lna ma naħdmu ġodda ma nafx kemm. Ġifieri għadu popolari. Issa tnamlu film u jista' jkun mbagħad jinqasam ferb episodji wara għat-television. Ok.
Tajjeb, film ħan salvaw l-Ewropa minn diżastri kbar, eh, ġifieri. Għax aħna nagħmlu li rridu fil-films. Morna fi żmien l-assedju darba minnhom ġifieri bit-time machine. Morna nsalvaw il-lavallet għax konna għax rovinajna l-istorja għana stess. L-assedju tlifnieh maħabba fina x'morna. Ma kollox jaċċettaw fil-film. Eh, klassi kollox jaċċettaw. Morna labu l-Olympics. Aħna morna labu l-Olympics ir-Russja. Film ieħor. Eh, ma isna Klassi aċċettati. You get away with it kif jgħidu bl-Ingliż. Imma naħseb pajna flimkien għax it-tfan. Anki aħna bejnietna sirna familja ta' kulħadd jgħidha dili sa kemm 14-il sena iż-żewġu ma nafx kemm minnhom, kemm xi 13 il-tarbija twildu. F'da żmien kollu. Sirt nannu int?
U ġifieri u ssir ma jsiru parti minnek ukoll u ħafna drabi

play tibda tibża li ħadd ħaj il-klim li ħajużaw iva, ħajkunu iva, naqra. Iva. Mux bsata, xin il-kelma, eh, eh, eh, vulgari. Kunu naqra zejda. U inti ma tantx taqbel maħħa, vulgari ta' zejda. Le, le.
Issa, mux nibda nejt, nix nġaqban jidhom, isma jen ikbar minnkom, mela, jaqdu mi ġiri, għax xieħu ek. Imma mux għax, mux għalek, għalix, Isni jien nħobb nimxi maż-żmien, I mean, bilfors imxi maż-żmien. Biss ma nkunx irrid jien li waqt il-play xi ħadd jgħid kelma ħażina, pastaża, whatever. Li wara l-udjenza tgħid x'qaltlu dik, x'qalla dak. Hekk qed tapstejġjak, ġifieri flok qed ngħid kemm tħadd dik il-ġok, qed ngħid x'qalet dik, x'qalet dak. Dawk ta' jien ma nkunx irrid għax min jiġi jara l-plays tagħna, il-plays ikunu 16. Mhm. Jifieri ikun hemm paroli li kliem kliem li li dan hawn li ma tgħidux fuq it-television, biss m'hemm xejn ta' barra minn hawn, mhux li nqpaw
Dak Inti ma tridx tixxokk, inti ma tridx il-popolarità għax qed tixxokkja ċertu lingwaġġ li qed tuża, inti trid il-popolarità għax il-battuti kienu eh, tajbin. Inti eh, kultant taqla f'widek biex tagħmel battuta tajba, mbagħad infottiha ngħid jien għax xi ħadd qal kelma mhux mm. floka. Mm, u aħna il-karattri ta' klassi hemm ċertu karattri li jixirqulhom, jixirqulhom, jadduhom jekk jitkellmu naqra baxx. Hemm karattri oħra le. Skont il-karattru tiegħek taf kif inti jien ma nistax nitkellem qatt bħala teacher. Ifieri ġieli nibgħathom isaqqu l-ħass. Umbat, all right, ġiviri. U għax, imma skont il-mood, il-tempo tal-istoria u kollu. Mhm. Imma niddejja illi aħna minnu fid-dinja tagħna dejjem biġrida kontra ċensura li ma jiċċensurawniex biex nkunu iktar liberi. Biss kultant naħseb illi eh, morru naqra over. U mhm. issa bdejt imma di ta' daħ għalfej. Għalfejn mort hemm speċi, taf kif? Iktar biex tixxokkja, kif għadt inti, biex tiġbed iktar attenzjoni. Attenzjoni. Ullu kif in id-dinja kolħadd trid l-attenzjoni. Jisa kolħadd jiġġiela għalija. Iva, iva, iva. Is-social media u bidlet bidlet kollox.
F'Got Talent inti għamilt two hmm. seasons.
Kon ġaġġ f'Got Talent. Kon ġaġġ.
U dejjem kontara kif tbenġel l-klim ħelu ħelu jekk. Eh, jena, eh, meta affiċinawni, speċi jena il-good judge, il-ġaġġi tajjeb, mux il-kattiv. Kattiv. Lemma per eżempju aħna konna l-ewwel sena kien hemm Howard. Howard jiġifieri ma jiddejjaq xejn jaqbad u jgħidlek isma' inti minn tixtepa fuq il-palk inżel. Bum. Mhm. Jiena ma nkunx nista' nagħmel bħalu. Mhm. Mhux fin-natura tiegħi le. Allura nipprova nsib xi ħaġa pożittiva f'dak li jkun anke jekk m'għandix taqsam, imma nipprova nsib xi ħaġa pożittiva u ndawer u nbenġilha mhm. bil-ħlewwa l-ħaġa, ma tinix in-natura tiegħi li ngħidlhom inti x'tajjeb. Terġax titlab. Probabbli tħoss dik ir-responsabilità ta' parent. Eh, għax nibda ngħid, nibda ngħid, da għandu għommu missieru. Għax semmejtili di. Eh, għandhom it-tfaq. ħatweġġa forsi għax in parent ukoll. Mhm. Anki jien tiffastidjani ħafna meta fuq is-social media jibdew jgħajru minn wara l-keyboard jgħajru. Jien naf meta tkun tara Eurovision jew xi festival. Hemm ċertu nies narhom qegħdin hemm jien biex joqogħdu jgħajru u jgħaddu ż-żmien b'ħaddieħor. Imma all right, tikkritika jekk m'intix m'għandikx song tajba, m'għandikx song tajba jew isma' leħnek mhux tajjeb. All right. Imma mbagħad jibdew jikkritikaw għax mur mur intam il-ġimgħa ma tikolx u mur. Dawk ma dawk mhux żejda għalfej ħasra tiweġġawhom hu. Għax mhm. jiena taċċetta kritika jekk forsi jiena għajnejn jiena. Ma għaliex tajx tajjeb u jgħidu li jismaħi, ma konx tajjeb ta' All right, mhm. għandek punt. Pero motu motu.
Eħe, ma tgħax tgħidli għax jinnaf, għax oħxon, jew għax iżejjed, jew għax għandek il-ponot. Isna. Mandom xjaqsmu. Mandom xjaqsmu.
U għedin hemm biex iweġġaw, biss. Eħe, eħe, eħe. Għaw minn, unbat issib wieħed jew waħda ta' jibdewa, mhm. unbat tkompli. Emma nibda ngħid min jgħidaw l-affarijiet. iħossu eh, sodisfattek għax joqgħod jgħajjar ma wara l-keyboard. Ma nafx. Darba konna qed nixtru, jenu dajen. Issa dajen naħseb tafa, the most sweet person li teżisti. Stax tkun iktar ekkax. Ħelu għandha l-paċenzja, ġifieri. U u morna nixtru xi ħaġa tal-ħwejjeġ kien. U ġi da dal-individwu insomma beda jgħidli ħaj, rej, proset, waqt Got Talent kien da. Waqt Malta's Got Talent. U u da jen isa ħatfitu. Hekk, għaxlu, ha proset, qed jogħġbok issa l-programm? U jien qed Illa mi. Qed di ġrala jien, taf kif, mhux soltu. Mhux soltu, u kif riġna tela ġrala jien, tela kif għax li dak taf kemm jajrek, taf kemm għalalek fuq il-sowt. Għax ma narax social media. M'għandekx Facebook.
Eżatt. Issa Luckily, ma tantx kienu jaqbdu miegħi, mhm. luckily, forse kont il-good guy eh, jena. Għalli, ma dak taf kem xismu għalli ġi għot jgħidlek prosa s tal-program. Għet tifqa, għet, strana, naqrejn, jien ħbew emmek, mbaħt, jisek meta tkun. Face to face.
Face to face mot, u għawek nista. Għax inti bnidem publiku għal nista najrek. Ma nafx, isni t-tieni fajn issa jew kif qed ngħidlek għax kbirt u jew għax ġenitur, imma ħafna minn dawn li jikbu ġenituri wkoll. Naf kif? Ma nafx, irdu jew jisfugaw forsi naf tkun stressjat u tgħid tħanaqbad ma daħħa jew ma din. Noqgħod najjarhom. Ma nafx. Ma nifhimx. Jiena naħseb ngħidu kemm ngħidu daw l-affarijiet xorta ħajibqgħu Bullying.
Jiġru ah.
sfortunatament u jiena minnaħat jien ma tantx nipprova ntihom enerġija, jiena dik li nagħmel. Mhm. Isma laqbat li fuq Dajen, inti ilek 15 sena s-sama Dajen. Mela, mela.
U kelkom a covid wedding intkom. Iva, iva. Ġifieri kemm kontu ilkom flimkien meta ġdejtu tiżżewġ kontu ilkom 10 snin flimkien. Eh, mela.
Għax covid iżajlu 5 years.

Eh, aħna konna nejxu fl-imkien, tajjeb, u konna, konna għadna, zmin, happy, kollox perfett li jgħin kien. Eh. U jenet, ma rridx nċaqlaq xej. Eh. Ewin inktim ma tbiddillu xej, taf kif, u isni, mux ma rridx nizzoweċ, ta' emma. Kont tajjeb. Kont għedin eżat kollox sew eh, perfett, jena ma eh. nċaqlaq xej, ma mmurx ġinksi għajaw. Ma nħux nifs. Eżat kollox, taf kif. Għana il-relazzjoni għana ġit vera sempliċi. Eh. Memx komplikazzjonijiet, memx xej. Kif tħobba mint l-affarijiet. Easy going, bobba. U dejjem, mbagħad kien qed titfali isa nisma. Għax eh, tilaħ ver, ma aħna qegħdin tajjeb x'għandna bżonn, imma jekk jiġrilek xi ħaġa u jekk jinqala kas ta' sptar jew, you know, fil-fatt ver, għax mbagħad ġraljek. U għettila, allora isnina għettila melija, ok, għajja, nizzawġu, sort of kienet, mux Taf kif dak il-proposal. proposal. Kienet waqt diskussjoni. U jgħor rajt nizzewġu.
Mux jek, tamma jek jek t-rakunta, mux jek kienet, jek tejdu, jgħor rajt nizzewġu. Nizzewġu, eh, xorta. Xorta, le, mux jek kienet, kienet speċi ta' għetta l-le. Għajdinna kif kienet. Ejja, dajen, nistrid nizzewġu.

That must have been nice.
Eh, eh, vem ċinu, bat iż-żawġna 2020 li kienet eżatt xi ġimgħat qabel nizlet għal 60 persuna. Għax kien isu l-ewwel kienet għaddiet qisha mbagħad reġa' ġiet issa kien dwejf. U kellna biċċa xogħol iebsa biex niżżara 60. Ah, Naf kif għax jinnaf ħafna, jitaf ħafna.
Qegħdin nitkellmu 30 persuna għax imbagħad ingestu. Eh, eh. Eżatt, eh. eżatt, eżatt. U li għamilna ma taħna krejna farmhouse li kelli xi seven bedrooms kbira, klejni għamil ħamis tal-ħadd. U di kellha erja kbira hekk u minna t-tieġ hemm. Ġifieri morna waqt li qegħdin hemm, dak iż-żmien kont qed nagħmel Malta's Got Talent, allura kien hemm li jieħdu ħsieb id-dawl tal-programm u l-crew ta' x'ismu ta' Got Talent kienu kollha hemm mistinin, ġibthom hemm jien jorqdu jorqdu fil-kmamar u kulħadd dak ġej jagħmel hekk, dak ġej jagħmel hekk u jieħdu ħsieb huma, aħna fil-pool.

Insomma, mux suppost, imma bizna s-sittin, imma ġibna z-zeffina ġew ġew għalla kantanti li kienu kantaw f'X Factor. Terġi kolla għadu jkamlu n-number taħħom, għamlunna l-fireworks. Kenna tiġi vera sabiħ. Għajmin kienu kolħat seated, kien bla barra kizmin, ġiblek id-drink il-waiter u li kien seated. Ma xorta kien sabiħ ħafna ħafna. Kien speċjali naħseb kellu. U bat għamiltela, għax ira, ira zawġitna. Mela.
Zawġitna ġifiri ma kienx eh, legalment, għax legalment iż-zawġna fil-ħodu aħna, ftakar is-sibt. Eh, ira fil-axija tamer Master of Ceremonies, saf kif? Eh, Bistiġġietek fil-ġemp fuq it-terf kien sabieħ. U jina, Hemm biċċa fejn tgħid isma' daw ħa jingħaqdu jekk hawn xi ħadd li jrid jitkellem li mhux favur jitkellem issa. Jiftem ma tal-klass jew inna sketch. Kiftilhom. Oh. kien jistaw dajen. Kiftilhom sketch int biex dak il-moment. Eh, eh, u ma nafx minn beda minnhom. Aw, esma, ħoj, għam. U għamilna ġifiri jena kena. Kellek il-battuta l-lesta. Ta' xi sitta biss. Il-lami. Eh, nafx u x-Trevor għam l-ewel. Trevor li għam eh, il-parti ta' Terence. Terence gay karattru u eh. għam le dak tiegħi. Ġifieri. U dejma għedek. U li ħanejja ħammarru menna x'inhi tinġib ir-rigal. U U kħad beda jitħaq speċi u dejma. Bint titħaq u issa. Titħaw. Imma ek, it was funny. Eh, kien nati ċello ġiviri, u għas ċisima, naħseb ira kienet taf bija. L-ira t-tela, ta' bdejdilix. Kienet kien vera ek, tis cool għanidu ek. U ħatma li bes takkuna u ek, kien kollox il-bis ta' sajf, għax kien August. Hoppint.
Eżatt, eżatt. Relax. U fuq l-invit ukoll hekk. Ah. Tiġux li bsim takkuna, ċat, ta' xi ħankunu fuq it-terf, you know? Ħodu pjaċir. Yes, yes.
Jiena komplikazzjoni dejquni, kollox għad-dritt. Eh, fil-fatt issa inti il-futur tiegħek għalija. Eh. Ħat ippruvaw tagħmlu nofs ħajjitkom hemm eh, u nofs ħajjitkom hawn. Xi sentejn ilu xi ħadd beda jitkellem ma' Diane, waħda li taħdem magħna, magħha insomma, eh, omma xtrat post għalija, u għalt li u dajem tħobb ħafna ħafna s-siġara, il-forest, il-natura, ma siġar li iktar hekk, li tara siġar fjuri. U għalt li sma ta' xraw post għalli, għalt li titu morru naraw post. Jina dem, ej, mux mux naraw, morru. U tlajna insomma erba' tim. Eh, għamilna xi kuntatti erba' ġenti juruna hekk fl-erja fej qaltilna din is-sinjura Ġizel jisimha nirringrazzja għaliex erja vera sabiħa u sejf u qegħdin ħdej Bosko. U tlajna u qed naraw il-postijiet u f'daqqa waħda ġifieri rajna wieħed vendek, rajna

U t-tfal jitilgħu il-ħin kollu, ġifieri, dejjem hemm xi ħadd għaddejjem, taf kif, imorru, kulħadd għandu ċ-ċavetta, u very relaxing ħafna. Relaxing ħafna. U n-neighbor Ben Kamil.
Kombinazzjoni.
Alla jista' kollox. Ben, il-kontra tiegħi joqgħod juri kollox dak, taf kif. Eh, dak tella filmat meta xtara l-post, aħna xtajna qablu. Eh. U Dejn qaltli isma' qaltli ara naqra da Ben qaltli qed titella' nsellimlu minn ħabib tiegħi ħafna Ben. Nice guy. Qaltli din mhux it-triq tagħna. Għedtilek tidher ta' qiesha t-triq tagħna din. U dik ċemplet qaltlu Ben inti ara x'rajt Santo Pietro. Qal leha. Qegħdin ħdejk aħna. Ħdejha ġifieri hemm qisu bogħod ta' erba' grounds tal-futbol suq. Għax hemm il-bogħod minn xulxin. Imma next to. Għana naqra. Għax mbagħad dispjaċi bidejt li taf xi plamer, taf xi hekk, allura bdejna jinkon ġa bdejt. Eżatt. Allora isek wieħed jgħid il-ieħor. U għandna għandna ċett tal-komunità hemm Maltija għax hemm ħafna issa iva. fl-erja. U kulħadd jibgħat isma' taf il xi ħadd hekk, kulħadd jibgħat eh, da tajjeb da. Dat mhux għandu żommali. Hekk ħafna kif. Cool. Proset.
Jiena nawguralek li jirnexxilkom issibu l-ħin kollu li jkollkom biex titilgħu. Imma meta nkunu naħdmu ħafna. Mela, mela, imma ma tnaħdmu ħafna. Eh, eh, eh. hemmhekk. Naħdmu ħafna għax bla nifs minn ħaġa l-oħra tipprova daħal jumej f'waħda biex tpatti. Isma rej, oġbok dal ewwel podcast tijak ġviri, ħad pjaċir. Ejja, tajja.
Għax għaddinna l-ħin, ġviri. Bis-serjeta. Mela, għaddinna, u over, naħseb.
ċaru kaza, jena nisnet nirranka, xin magna dizel, ta' nibda bil-motu nibqa sejjer. Taħat pjaċir.
Iva, ta' d-dejta.
Dak lawa. Naħseb tu bjones, sirna nafu naqra, jena personalment sirt nafek ħafna iktar, għax vera, li narak ħafna. Tru media jisek tkun tafu. Ma ma konċ
Ma kontx naf ħafna dwarek, issa anke nispera li ċerta jiena li nista dar hekk ħajaj dwarha. Rej għamelek, rej għamelek. Nisperaw, sabiħ kien. Jiena qabel ma titla għandi xi affarijiet għalik. Ejja.
Eħe. Tkunx ġejt għal xejn. Mela, għawek għandek fuiħa United Colors of Benetton grazzi lil Taxbix Perfumery.
Proset. Għawek għandek xema ħelwa forsi tellaħas għallija miegħek grazzi lil Valletta Glass.
Proset.
Għanna u kol fli xkun imbit grazzi lil Aroma Divini. Ok.
Għamena raspat. Għawek għandi naqra mela kafe kimbo. Tajjeb għanna għanna l-kafe. Tobbu l-kafe? Oh, ejwa, ejwa, ejwa.
Tajjeb għawek għandek il-kafe. Tajjeb, grazzi lil Farsons Beverage Imports Company. U last but not least, għawek għandek trattament um, grazzi lil Majoka Spas. Grazzi ħafna, grazzi l-sponsors. Grazzi ħafna lill-isponsors, għax ovvjament. Dim ituk palata. Bissa ħatakom eh, eh, eh.
ma jsir xej. Jiġifieri, thank you, Ray, tal-li ġej. Thank you li l-ek ħad pjaċir, proset. Dak la, għaj ħad pjaċir u koll. Atmosfera, toħol u atmosfera ħelwe, tħossu kif. Grazzi, grazzi, grazzi. Jina ċerta li ħadu pjaċir u koll, in-nisaddar jarawna u qabel ma nala nishtiq nirringrazzja lill-isponsors personali tijaj Il-Gaby Vella għall-makeup, Herba Ellison għall-xagħar, il-Morgan għall-ħwejjeġ u l-Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, KFC, Majoka Spas, Aromi Divini, Valletta Glass, We Are Water, Positive Parenting Malta.